Dia faly miarahaba antsika indray tonga soa eto amin'ny fandaharana Soa dia malio, fandaharana izay mampahafantatra antsika ny momba ny fahadiovan tanàn'i Toliara. Ireto indray ary ny lohatenintsika androany. Ny hanombohantsika azy dia ny fanofanana ireo mpikambana ao amin'ny komity mpanara-maso ny fitantanana ny fako eto Toliara. Manaraka izay dia ny vokatra izay vokarin'ny orinasa Malio. Taorian'ny famindram-pitantanana teo amin'ny kaominina ambonivohitr'i Toliara sy ny orinasa malio amin'ny fitantanana ny fako eto Toliara dia natsangana ny komity mpanara-maso izany. Noho izay, ny faha iraika ambin'ny folo jona iraika amby roapolo sy roa arivo lasa teo dia nisy ny fanofanana ireo mpikambana izay miisa valo amin'io komity mpanara-maso io. Faly miarahaba antsika rehetra zany an, za moa zany an Rahelinanelo Mélien an, expert en gestion de déchets ato amin'ny WHH. Eeh, satria moa izany eo amin'ny tanjon'ny Minisitera ny Rano sy ny Fanadiovana sy ny Diovana dia mametraka sy manome tombondany ny resaka trois P, Partenaires Public et Privé, amin'ny fampandehanana ny fitantanana ny fanadiovana ny tanàna ka isan'ny niroso tamin'izany moa izany ny Commune Urbaine an'i Toliara amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Société Malio amin'ny fitantanana ny fako ka mba hatomobana tsara sy hampaharitra Ny fitantanana izany fako izany eto amin'ny tanànan'i Toliara dia nanana paikady ny kaominina nametraka ny atao hoe organe de suivi et controle interne, izany hoe mpanara-maso ny fiaraha-miasa amin'ny société malio izany famindram-pitantanana ny fitantanana fako izany. anatiny no asan'ilay organe ka misy mpikambana valo izany ao anatin'izy ireo ka izany indrindra no nanomezana fiofanana azy nandritry ny roa andro mba hahafahan'izy ireo mahalala ny andraikitra miandry azy ireo, faharoa ahlahaizan'izy ireo koa hoe inona marina no zava-misy amin'ny fitantanana ny fako eto Toliara sy ny fikirakirana izany eny amin'ny toerana eny Akobolia izany. Mikalo isanataona ny kami resaka asa izy ireo manoloa ny mpamafa lalana izany hoe ny balayeur sy ny ramasseur. Ny fako eny andalana dia ny après collecte izay ataon'ny grid sika, ny resaka collecte sy ny resaka fitaterana ny fako, transport izay ataon'ny malio ary ny fanodinana ny fako retraretra eny amin'ny csvd ka nomena azy ireo izany ny karazana teknika eken'ny fifanarahana sy ny fanomezan-dalana, izany hoe cahier des charges nomen'ny Office National de l'Environnement, nazahoan'ny Kaominina izany permis environnemental izany. Dia nomena an'izy ireo koa hoe inona no zavatra tsara ho fantatra mba ahafahan'izy ireo miasa manoloana ny cahier des charges technique izay ifanarahan'ny Commune Urbaine Toliara sy ny Société Malio. Ka amin'izay fotoana izay izany, ireo fitaovana rehetrarehetra izay ampiasaina amin'izao fotoana izao, izay an'ny kaominina, raha hatrizay dia ireto organes de suivi ireto no miezaka hitantana izany araka ny teknika sy ny paikady mba hampateza azy, mba hahafahan'ny kaominina manana fitaovana manara-penitra ahafahana mitantana tsara ny fako sy hampadiovana ny tanàna. Vazaha Lodahity, chef de service am voirie ao amin'ny commune, za moa zany mbola andraikitra vaovao hitantana ny organe mifanaraha maso ny fahadioran'ny tanàna. Tamin'ity formation ity dia isaorana lehibe ny WHH izay nanome fiofanana anay. Mikasika an'io fanaraha-maso io satria raha toa taloha izay tsy dia tena nahalala tsara ny momba an'izy io, amin'izao fotoana dia efa mahalala tsara ny habetsaky ny andraikany mipetraka aminay. Izany hoe ny fanaraha-maso tanteraka izany ny zavatra misy eto amin'ny tanàna na ny fahadiovana io na ny loton'ny tanàna io na ny matériel io na ny cahier des charges amin'ny Mali io na ny cahier des charges environnemental. avy amin'ny ONE izay karana maitso akaiky ny fanatanterahana an'izany ary hanaovana kitatitra amin'ny lehibe eto amin'ny commune Ambohimbohitra Toliara. Tena miavaka be mihitsy ity formation ity, maro ny zavatra azonay ary andraikitra lehibe mamponja mihitsy mba hampandroso an'ilay tanàna, raha mitombina tsara ny asanay dia izahay no afaka mampivoatra an'ilay tanàna, afaka manara-maso hoe ary tsy mety ary tsy mety dia manolotra. Toronkevitra amin'izay zavatra tokony atao. Ya, dia mikasika izay fitantanana ny fako izay ihany dia efa enim-bolana izay ny orinasa Malio no nandray an-tanana ny fanangonana sy ny fitaterana ny fakon'i Toliara. Io orinasa io dia tsy vitan'ny manangona sy mitatitra ny fako ihany fa manodina izany koa. Ka efa maro ireo vokatra izay azo amin'ireny fakotsika ireny izay mety mahaliana anao. Araho ary ny mahakasika izay. Fa ny mirava ny vahoakan'i Toliara, Randriamanarivo Tsiry, responsable département commercial et communication ato amin'ny orinasa Malio. Androany isika dia hiresaka ny engrais organique, compost moa izany ny fahaizan'ny besinimaro azy. Ny engrais organique dia azo avy amin'ny ireo fako mora lo na poti-tsakafo avy any an-tokantranon'ny tsirairay, ireny fakofako avy amin'ny bazary aby ireny, ireny izany no havadika ho zezika. Ny mahatsara an'ity zezika ity dia izy tsy mila rano be dia be, tsy mila manondraka intsony izany isika fa amin'ilay mampiasa azy voalohany iny notondrahana izy dia afaka elanelanina ny fanondrahana azy. Mitazona hamandoana izany ilay zezika. Izy koa dia feno ireo oligo-éléments moa ny filaza azy koa hilain'ny zavamaniry izay ampiasantsika azy. Izy azontsika ampiasaina any an-tokantrano ho an'ireo manao zaridaina, ho an'ireo manao voninkazo amin'ny pot. Azo ampiasaina koa izy raha ho an'ireo manao fambolena kely eo an-tokotany ary azon'ny mpamboly any ambanivohitra izay mamboly amina hekitara ampiasaina ihany koa. Ny vidiny dia sivy arivo ariary ny lasaka. Amin'ny hatramin'ny nisokafanay moa izay nandritra ny enina enim-bolana teo dia nanao prix promotionnel foana ny Ahh orinasa malio izany an, mandrapatongan ity faran'ny volana jona ity dia izay sivy arivo ariary izay ny lasaka. Ankoatra ny zezika izay noresahantsika teo an, dia misy produit maro ihany koa moa izany an ato amin'ny orinasa malio. Misy an ny eco briquette an, izay charbon ecologique, io zany dia azo avy amin'ireo fako toy ny hoe tapa-kazo, hazo maty, coco, ireny zany no anamboarana azy io. Izy io sady mora mirehitra no tsisy fofona ary no tsisy setroka. Misy ihany koa ny parpaing, misy parpaing de quinze, misy parpaing de dix, ireo indray dia azo avy amin'ny. Fampiasana ny carton. Misy carton izany ao anatiny io, ny asan'izay carton izay dia thermo-régulateur izy. Raha ohatra izany mafana aty ivelany na mangatsiaka aty ivelany ny ao an-trano dia mijanona ho température ao an-trano ihany, ny hafananao izany tsy miova. Misy ihany koa ny pavé. Autobloquant izay afaka anaovantsika lalana mankany an-trano, lalana amin'ny lalan-kely izay mahazaka camion hatrany amin'ny dix tonnes. Dia izay indray ary ny amin'ity indray mitoraka ity. Mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany. Amin'ny manaraka indray. Eto amin'ny fandaharana Zoa ty Mali. Fandaharana izy amin'ny fahafantarantsika ny momba ny fahadiovan-tanàna toliara.